सबेरे सकाल काम पर से चलि एलियै कियाकि कनिया हमर दुजीवा जान है कर घर पर कोई रहै नहि है एकटा माय हमर है एकटा बहू रहै है आ माय तऽ एनियो ओनियो बौआइत रहै है किया दुआरे सबेरे काम खत्म कऽ लै छी आ चलि आबै छी ताकि कनिया के देखभाल करबै आँय, कते गंगा जमुना के मालिक एकटा धिया पुता है आ ओ धिया पुता के देखने के बाद हमर फल भऽ गेल। जा जा जा बाबा पुरवाली जा बाबा पुरवाली

जहिया से पेट पर धिया पुता ले हमेशा भगवान से कहत रहे भगवान हमरा निके लाले पोता दिया निके लाले पोता दिया आ तू हमरा दे के तू डन कची अरे हमरा दे के तू डन कची काकी। हरा संखनी अरे सही बात हम कह रहल छी हम सुतल चली अहाँ के माय एलक हमरा पेट पर देखियो पूज पाज के गेलक ह जे देखियो जे पूज के हमर कोक सुरक के चल गेल ये कहीं आ तू सपना अपना तो नहीं देखली हो नहीं हकीकत में

भैया के जहिया से बियाह भेले हन तहिया से खाली बहुए के बात पर नचल फिरे हे रे बनुकवा की भेलौ? कहाँ गेल छी हैं? कहाँ गेल छी कहाँ? तोरा अंगना घर में नहीं रही हुई हो तोरे देखा जैसे हम अंगना घर में बैठू ऐ मोगिला सेट सेट के खेत कटावे छलिए आइ कोन बना के लिए खेता में छलही हां अरे कहाँ दुन अपन में डाइन हो ऐ सने के रहन की ऐ जे तोहर बहु सिखबे से आ तू पढ़ लगे छ अरे सही बात कहै छियो कहाँ दो में कनिया छले सूतल

हैं? जब खलियाई घर बदली के- त एगो उधार करनी जब घरे के खो- सिक्का खोटा रहा तो दूसरा के नहीं कही कहै छलिए भैया के कहै छलिए देखला है ने हौ अंधविश्वास में कैला रहै छ ओकरा हॉस्पिटल ला जा पहिले अरे चुपचाप रह। अंधविश्वास नहीं कहे छिए हम सही कहे छियो बाबा। अगर तू देखेला चाहे छी तू दुनु भाई हाँ। तोर हम अखन बुलाबै छियो हमरो कनिया कहलकै जे अहाँके माय हमरा एना ना केलक हँ लेकिन हमरा भरोसा नहि भऽ रहल है ओकरा प्रगट करू ओ अहाँके तंत्र मंत्र पर नचतै तब हमरा विश्वास होतै कि हमर माय काल्हि ठीक छै ठीक छै इएह तोरा मन में हो तऽ हाँ। इएह हेतै ठीक छै ओकरा हम प्रकट करै छी बर्दाश्त के लेल हम भूल भट स्वाहा। ओम भूल भट स्वाहा मुँह उतार हे देलक कंकरिया के मंदरिया कहाँ बैठल जागे सुसनरिया आ झटक पटक के बाहर सोहर के ले

अढ़ाई मंदिर में तू गुमान करे चाहिए तो ईश्वरी शक्ति कितने बड़का होते बता अगर ईश्वरी शक्ति तेरा मारबो ना तो जल के भस्म हो जाएगा नहीं तो देना देगा पैसा नहीं देना देगा ठीक बाबा ये एगो एगो दादी होए है एगो माँ होए है कि बाल बच्चा के लिए कामना करे गंगा कमला करे है कि हमार बाल बच्चा के बेटा बेटी हुआ ते हमार दादी दादी कहत आ केहन में अच्छा माँ के ममता मर गेलो हर गे ये माँ के ममता अपना पास है अपना पास चुप होके रहो

आ बुढ़िया के जे है से खेत में एगो खोपड़ी बांध दै छै भैया ओते रहते अंगना में एकटा पति है कम जो मुम कम जो जो मटके ठीक भ गेल तू गे धोती मटकी नितन ठीक भऽ गेलै या तू

कखनो नहि बदलि सकै है ओकर सोच ओहने छलै तऽ ओहने रहतै मगर अहाँ सतर्क रहू आ सम्हल के रहू बुझलियै कि नहि नहि हुए तऽ घर वाला के लिए कतौ और चल जाओ बुझलियै कि नहि जेकरा घर में एहन रहते सास वो घर की वो नरक से भी बदतर छै वो घर सही बात अहाँ कहै छियै बाबा कहै बाबा कि आशीर्वाद दियो कि निकला ले अरे हमर आशीर्वाद तऽ सदा बनल रहतौ अरे महादेव के आशीर्वाद सदा बनल रहतौ दुनू पर